Sɛdeɛ bru sɛdeɛ ɛseɛ no no sɛ ɔyare na ɔkɔ hospital a ayaresa na ɔkɔ hwehwɛ ɛnua so mo yɛ nyinaa yɛ mo mmɔden yɛ nsa ne adeɛ. Nti mesrɛ mo nsɛntwerɛfoɔ a mo baa ha. Hyira mo sɛdeɛ ewura sɛ no nsɛntwerɛfoɔ a mo baa ha. Mo nyinaa da mo mmɔ ho dawuru ma me. Ɔse mo nyinaa sɛ biako mo amɛfa no kɔ kɔ tratra mo dan mu kɔ hwehwɛ no kɔ a. Mommɔ ho dawuru mfa nkyerɛ amansan. Na mompɛ NGO foɔ ma me. Ɔsi NGO mo nyinaa mo mɔ mu mmɔden. Na ɔmo nyinaa mɛboa yɛn. Na ɔmo nyinaa sɛ bi ebu ɔmo mɛboa. Ne nua so aka akyi.
Ne nua so aka akyi. Nanso yɛn ni akyirikyiri biara. Ɔsi yɛn nso yɛn ni akyirikyiri biara. Sɛdeɛ Sheriff kaa sɛ yɛka nua so a. na wɔ baabi a ɛkwarewa. Hwɛm, ɔse sɛdeɛ Sɛɛfo kaeɛ no, ɔɔka nnua so a, asɛ deɛ ɛwɔ akyirikyirikyirikyirikyiri. Nanso yenni akyiri biara. Sɛdeɛ Yewura seɛ, wɔse yenni akyiri baabiara. Yɛn bɔ yɛahwɛfoɔ ne yɛn atiefo nyinaa akwaaba de ba sɛ Citi Multimedia so. Ɛnnɛ ɛyɛ da foforɔ Tweri Ampɔn Nyankopɔn Adaworoma a ɔde yɛn abɛpue wɔ nnua so. Wobɛka sɛ nnua so wɔ he fa? Nnua so hɔ wɔ Asante Mantam, Bosomo Twei Constituency mu. Ɛnnɛ yɛaba abɛpue mu hanom a berɛ a Ɔhene. a ɔwɔ nnua so afe akɔ akɔ aba abɛto no, wɔde aseda ama Otwedeɛ Mpo Nyankopɔn sɛ wahwɛ no so, ahwɛ ne manfoɔ nyinaa so, na afe akɔ akɔ aba abɛto yɛn a ɛnnɛ wɔde ɛyɛ, yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ homecoming, ɛɛ aborɔfo kasa bɛka sɛ homecoming ɛde aba, na Nana ɛde ne haw ne n'amanneɛ nyinaa ɛde ato ɔman Ghana, yɛn manpanin His Excellency John Dramani Mahama anim sɛ ɛyɛ nneɛma baako mmienu a ɛhaw wɔn no yɛ sukuu dan, ɛsiane sɛ sukuu no wɔ kwan ho. Enti ɛyɛ a na sika a ɛbɔ asukuufoɔ no a wɔwɔ hanom no, enti wɔpɛ sika anaasɛ fotoɔ kakra na wɔde atwa afasu anaasɛ wall de afa sukuu dan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmma asukuufoɔ no kaa ɛmbɔ mu basabasa. Wɔsan de to anim sɛ wɔresi toilet na wɔaduru baabi a wɔaduru wɔapem. Enti wɔsrɛ ankorankorɛ a wɔn a wɔn nsam wɔ bie, nnua sofoɔ ma wɔn a wɔwɔ akyirikyiri ne baniɛ nyinaa sɛ wɔmmra na wɔmmra nso mmɛyɛ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie anaa project a ɛsɛ wɔn ani sɛ ɛtwa sɛ wɔyɛ no wɔbɛtumi ayɛ. Meka wo sɛ sɛ nnɛ ɛna wohwɛ Sex City TV a, mesrɛ wo sɛ kɔ YouTube, TikTok, Facebook, search for Sex City Multimedia. Wokɔ a, wobɛnya yɛwɔ videos bebree wɔ hɔnom. Mesrɛ wo sɛ hwɛ bi, wohwɛ wie a like. Wowɔ any information anaasɛ wowɔ any message a, wobɛtumi agya ato hɔ. Yɛn nso yɛadaworoma nea moseɛ no yɛbɛyɛ esiane sɛ mo nti ɛna yɛwɔ hɔnom. Yɛresom mo na yɛasom mo so pa. Wei ɛyɛ mo somfo Nana Yaw Amankwa, me na nɛ medi dwumadi nna a wokyea me.

Sɛdeɛ wɔseɛ no, wɔse yɛde pila yi sisii hɔ ato sɛ ɛbɛyɛ ho adwuma. Nanso ɛyɛ mo, me ne mo nyinaa na ɛyɛ sɛ yɛyɛ. Sɛdeɛ Wura aka no, wɔse ɔne mo nyinaa nka bom ne yɛn hwɛ sɛ yɛbɛyɛ no yie. Ɛno nti, ɛyɛ sɛ ara na mekɔ so mesrɛ mo. Hyɛm, sraa na wɔsrɛ, ɔhene nsra deɛ, Mensra nanso deɛ, ɛdeɛ, nanso wɔsrɛ. mesrɛ, sɛ me nsa da mo nsa yam. Hyɛm, sɛdeɛ Wura Nnuasoman, aka no. mommoa me,

Sɛdeɛ Awuraa se, ɔse amanfoɔ baa yɛ nyinaa. Mo nyinaa me hia mo support. Ɔse ohia obiara support.
Sɛ mo baa bɛ bɛ boa me ma nua so afa ne ntoma pɛ fira. Ɔse ɔbɛtumi aboa no ama nua so atumi afa ne ntoma pɛ fira. Ɛyɛ sika ɛne ɛdeɛ biribiara. Sɛdeɛ Awuraa se no, ɔse sika o ɛne ɛdeɛ biribiara. Nti yɛ srɛ mo ada, obiara nhwɛ nipa a ɔbaa ha biara.

Ɔse ɛnɛ yi woma no CD baako a ɔbɛgye. Ɛkyena nso mɛsan mahyia no masan magye. Ɔse wɔkyena nso ɔbɛsan ahyia wo na wasan agye. Efiri se nnua so yale. Ɔse nnua so yɛn nyinaa yɛnim ɔyale. Nti yɛde nsa nnua so yaleɛ. Sɛdeɛ aduru sɛdeɛ yɛseɛ no no sɛ ɔyare na ɔkɔ hospital a ayaresa na ɔkɔ hwehwɛ. Nnua so mo yɛn nyinaa yɛmɔ mmɔden yɛnsa no yadeɛ. Nti mesrɛ mo Nsɛntwerɛfoɔ a mobaa ha. Hyiam,
sɛdeɛ Wura sɛ, ne nsɛntwerɛfoɔ a mobaa ha. Mo nyinaa da, mommɔ ho dawuru ma me. Ɔse mo nyinaa sɛ bie moma mɛfa no nkɔ kɔtenatena mo dan mu kɔhwehwɛ no kwa. Mommɔ ho dawuru mfa nkyerɛ amansan. Na mompɛ NGO foɔ ma me. Ɔse NGO, mo nyinaa mommɔ mu mmɔden. Na wɔn nyinaa mmɛboa yɛn. Na wɔn nyinaa sɛ bie bu wɔmmɛboa. Ne nnuasoɔ akaakyi.
Nnuasoɔ akaakyi. Nanso yɛnni.

Ɔse baabi a yɛde bɛguo mu adan. Afra asɛɛ me kan.
Hyɛm, ɔse afra asɛɛ wɔ kan. Me nsa aka no afei biom. Afei nso, ɔse ɛsi so. Mesrɛ mo ahɔhoɔ a mobaa yɛ nyina da. Sɛ deɛ Awura hyɛ, ase deɛ berɛ mu o. Ɔse ahɔhoɔ a mobaa yɛ nyinaa. Mesrɛ mo, obiara fam a ɔbɛtumi de aboa nnua so kuro yi. Sɛdeɛ ɔka no, ɔse obiara fam, obiara fam bi a ɔbɛtumi de aboa biara. Momfa Ahosɛpɛ ne koroyɛ ne ɔdɔ ne nkabɔ mu. Ɔse monfa ahokeka ho akokoduro. Obia mmoa bɛtumi de aboa bi a, momfa mmoa. Na momfa mmoa nnua so kuro yi. Shem, momfa mmoa nnua so kuro yi. Sika a yɛregyeɛ nyinaa, ɛnyɛ Nana bɔtɔm na ɛkɔ. Sɛdeɛ yɛn wura seɛ no, ɔse sika a yɛregyeɛ nyinaa, sɛdeɛ ɛduru, ɛnyɛ Kyeame bɔtɔm. Nanso nnua so nka nkɔ nti ne nnua so mpuntuo nti. Sɛdeɛ Awurade seɛ, ɔse nnua so nka nkɔ, nnua so mpuntuo nti. Yɛwie a, yɛbue akonta a yɛbu ma Nnuasoman bu ma Committee. Ɔse wɔgyina hɔ yi sɛdeɛ du ɔɔsere a ɔɔsere yi, yɛɛbu akonta a yɛbu ama Nnuasoman nyinaa, nyɛ ɔno. Ɛno nti mesrɛ mo ada, obiara mfa ɛkoroyɛ ne pɛpɛyɛ mfa mmoa. Sɛdeɛ ɔɔsere bio no, ɔse ɔsrɛ mo ada, mo yɛmfa pɛpɛyɛ, koroyɛ, kabom, nokorɛ.

Yɛatena yɛata ba mu de ama obiara. Obiara tumi bɛboa yɛn. Sɛ dan, ɛdan baako na abɛsi ama yɛn, sɛ dan mmienu na abɛsi ama yɛn, sɛ adeɛ a yɛyɛ toilet yi, ɛmu nneɛma nyina da, yɛbɛto tiles, ɛne toilet seat, biribi a wɔn biara no, mesrɛ sɛ obiara a wɔbɛtumi aboa ɛmu biara ɔmfa mmoa me. Ɛna ade srɛdeɛ yi, deɛ ɛdi kan paa no sɛ be ɔsɛ ɔdi kan a ɔsɛ ɔdi kan to ayowa mu.

Yɛ a ɛyɛ nnɛ mmerɛm sika yi ten thousand. A yɛ nnɛ mmerɛm sika yi sɛ bi ɛduru yɛ nyinaa yɛ de kɔ mu a yɛ bɛteɛ ten thousand. Hundred million. Ɛno nti nyɛ sɛ maboa wei na sɛ wo wɔ bi a wo boa kyɛɛ so a wa ka sɛ Nana ɛboa nti me nso mete me deɛ so, daabi da. Yɛn ama yɛn hwɛfoɔ ne yɛn atiefoɔ nna akwaaba de ba Sɛ City Multimedia so. Ɛnnɛ yɛaba yɛne mpaninfoɔ atitire ne yɛne nte bebree na adi nkɔmmɔ. Ɛde afa Home Coming na Nnua So Community ɛnnɛ wɔde ahyehyɛ so. Wobɛhwɛ ha no ma na yɛ anigye na yɛ akɔnnɔ kamakamakama. Yɛne Assembly man a wɔn na ɛhwɛ Dua So Community anaasɛ Dua So Electoral Area di nkɔmmɔ. Ɛyɛ Honourable Eric Asare di nkɔmmɔ na wɔkyerɛ yɛn sɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi ahaw wɔn mu. Na mom yɛnkɔ na mom yɛnkɔtie nkɔmmɔ a yɛne Honourable Eric Asare, the Assembly member of eh, Dua So eh, Electoral Area nso di nkɔmmɔ. Ɛno na me ne me hene Nana Obi yɛbɔ ɛhuu sɛ no sɛ yɛdan ne nyinaa bɔ ɔma aban no so a aban no ntumi nyɛ. Yɛwɔ challenge bebrebe wɔ nnua so but seesei ara no deɛ ɛboa deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ pa ara na kuro no ɛfa ne fam afiri ayɛ toilet a yɛsi 20 seater modern toilet. Ɛno na yɛahyɛ aseɛ mfeɛ mmiɛnsa ni a yɛretu ho anammɔn ara sɛ yɛn manfoɔ ne amanfoɔ bɛboa yɛn na saa toilet no a yɛsi no yɛatumi ayɛ akɔ si awieɛ. Enti sɛ wohwɛ nnɛ dwumadie yi a yɛdi yi a yɛato yɛn nsa frɛ atitefoɔ bebrebe. a ɔma bɛboa. Ɛdan no yɛabɔ so, wohwɛ ɛdan no dan no na ɛsi yɛn nifa yɛn benkum so ɛsi yɛabɔ so a sisi a n'aka plastic ne kurɔma wɔ kakra ɛsi yɛyɛ ɛno na yɛsrɛ ɔmanfoɔ sɛ obiara mmɛbɔ nnuasoman na saa dwumadie a yɛafa si yɛyɛ no sue no yɛmfa ne tuba mpa mfira na dwumadie no ɛnkɔ so. Adeɛ a ɛyɛ challenge pa yɛhwɛ aban yɛn wɔtwaa mu yi a ɛɛ yɛbɔɔ no so a mfie wɔtwe ama aban no de ɛkwan no maa kɔntrakta a ɛyɛ Baa Ntoma Hene a ne company de ne Silver Crest. Ɔbaa so mfeɛ nsia ni, aban no kɔntratɛ no antumi anyɛ, gutters na wabɛyɛ. Gutter no a wabɛyɛ no koraa nso deɛ ɔhaw kɛseɛ abrɛ yɛn. Moba no mehu sɛ mohuu sɛ nsuo a ɛtaataa kwan mu hɔ ne atɛkyɛ a drivers koraa de gu anwummerɛ sɛ nsuo tɔ a ɛho ɔdene. Na yɛsrɛ aban foforɔ a wɔba yi sɛ ɛɛ onua aban no baeɛ na yɛ bi kɔ ɔno nso ma mmɛtoa so. Na mefiri sɛ nua so baeɛ a m'ani firii a madi mfeɛ aduanan ne akyire yi, menhuu Coal Tally da. Sɛ NPP aban ayɛ gutters na sɛ wɔantumi anwie a, yɛsrɛ NDC aban sɛ wɔmmoa na wɔmbɛyɛ. Na nnua so nyɛ baabi a ɛkɔ aba. Wofi Kumasi ba nnua so a, ɛɛ bɛtumi aka sɛ akwansin du pɛ a ɛkɔ ara ne nwa. Sɛ yɛgu coal tar a, ka yɛbɛyɛ sɛ ten minutes drive na kɔ aduru ato nsu. Bɛn nam sɛ ɛkɔ ara ne nyɛ no, ɛyɛ ama nnua so ate akɔ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ aban no ntwa wɔn ani mmɛhwɛ. Bia na aban bɛtumi ayɛ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ wɔn a wɔwɔ akwantuo mu, aburokyire, Kumasi, obi a ne nsam wɔ biribiara no, yɛsrɛ sɛ wɔntwe wɔn anim hwɛ nnua so. Nea ɛse Kuntun hwan a na akyira na ɛkɔ. Wo kurom nso pɛtɛ di nam a ebi ka. Enti yɛbɛsrɛ sɛ nnua foforo a biribi aso wɔn nsam no, wɔmma na wɔntwe wɔn anim hwɛ nnua so. Nnua so hia mputunwuma bebrebe a ɛfiri sɛ. Sɛ yɛn nyinaa ka bom a, dwumadie no bɛtumi aba amani a nso afa ne poma pa afira. Ɛno akyi no, yɛwiee yɛne The Good Time President, Yosef Obeng. Sei na na yɛnim sɛ ha na ɔfiri, nanso nnɛ wakyerɛ yɛn sɛ ampa, ɛnyɛ baabi a wofiri na ɛma wo yiedie ɛba, na mmom ɔdom a Nkoa Nyankopɔn na ɛpagya wo a na wama wo so aba abɛyɛ ɔgyefoɔ. Ha na Good Time President, ɛyɛ Doctor Yosef Obeng, ɛno nso so ɔfiri. Ɛnna yɛne no twetwee nkɔmmɔ de faa Homecoming a na Eduase man reyɛ, na yɛne no dii nkɔmmɔ ma yɛtiee nsɛm a ɔno nso de too dwa de fa nnɛ Homecoming ne nneɛma a wɔasusu sɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ de ma Eduase kuro ne nea ɛtoa so. Mom yɛntie nea ɔkae nso de faa ho. Ɛno nti, um, ekuro deɛ. Sɛ wowɔ kurom na woyɛ ɔbaatan na ka obi afotu a, ɛboa w'ankasa. Ɛno saa nti na mede adesrɛdeɛ too wɔn anim sɛ wɔmmɔ mmɔden ara sɛ yɛyɛ kuro yi na sɛsi ara no yɛn nyinaa yɛbɛhu sɛ yɛn morals no akɔ fam. Ɛnyɛ ɛma kuro biara nti yɛte kurom a mede mede adesrɛdeɛ too obiara anim sɛ obiara nhwɛ obi ba na obi nso nhwɛ wo nso wo ba. na wɔyɛ saa a, ɛbɛboa ma nkwadaa no ani ayɛ mpanin pa. Na akwadaa nso a wohwɛɛ no anaa wotu nufoɔ wonya no kasakyerɛ no, wɔyi no yɛ yɛ a, ne ɔno nso abɛhwɛ wo, na ɔno nso de wahyɛ ne yɛ ba sɛ wɔyɛ fo mma ɛno. Sɛ ɔman Ghana saa berɛ yɛ ɛwɔ mu a, nkwadaa yi so bɛn asakyera na yɛ sakyera pa nso na yɛ sakyera bɔne no, deɛ ɛte yɛ nyinaa yɛbɛtumi ayɛ. obi atu saa de kosu saa sɛ obiara bɛka obi yɛ ɛba ahyɛ ne yam te sɛ deɛ tete no ne ɛyɛ no na wo sɛ meyɛ ɛyɛ no so mehyɛ da ayɛ nsɛnkyerɛnne bi kyerɛ wɔn sɛ meyi mmoa du a bɛhwɛ wɔn nyinaa na asekyerɛ ne sɛ sɛ ɔno ayɛ aberewa no mmerɛ bi obi a wɔfrɛ no ɛtu nifo

tena ase ama Yufo no asɛe yɛn mpanimfoɔ bi koraa mpo sɛbe ɛnte sɛ deɛ na kane no yɛteɛ no, yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa mmu yɛn kotodwe mu, na nhyiamudie sei no na yɛnya kwan tu saa fo no. Ɛka a yɛn ho bisa koraa no, na mebɔ me turo mu din awia so a, na obiara nso wɔ wu hɔ, enti yɛn akoma kɔbɔ me papa kurom gyaate. Nso Asante Amammerɛ deɛ baabi a maame fire na ofire. Eti akyiri a me me hu saa no ɛdeɛ meyɛ a mesi me firi dua so ɛdeɛ ɔte aseɛ wo nte aseɛ mu ɛne sɛ mede nnua so aboaboa me ho bɛsi saa mmerɛ ne yɛ a mabɛyɛ guta titrani ɛnyaa no menya akwanya bi a mesi me firi kuro bi a yɛfiri no dua so na sɛ ama mesi me kuro no ɛpagya ɛti hɔ a mpagya kuro a hɔ a na mɛpagya ɛti sɛ wofiri kuro bi so na ase yɛ obi kuro ketewa bi mefrɛ me sɛ mefiri hɔ a Nyame anadu akɔtoɔ na wɔde ho nhyira nso ama wo, na wo, wo no a wɔadu akɔ fie hɔ no, wo ama kuro no atu mpɔn. Saa mmerɛ a mekasa yi, eh, woba obi, eh, baabi te sɛ Opera Square a yɛ baabi a yɛtɔn electrical sa. Ɛnam sɛ me medii kan kɔtɔn electrical, mebɛfra nnuasofoɔ kɔɛ. Wokɔ a, nnuasofoɔ dodoɔ no ara na ɛwɔ saa adwuma yi. A wodu hɔ nom a, ɛhwia so. yɛka de bi ɛfa ase ne nyinaa no ɛboa nti mesrɛ ghanafoɔ sɛ yɛnya gyidie ɛwɔ yɛ kurom na saa esuo ehuru no a ɛbue yɛ mu sɛ yɛkɔ yɛ kurom a sɛ biribi bɛte yɛ no bɛ bɛsi dan wɔ ha na obiara nyɛ n'adwene koraa sɛ obɛsi dan wɔ ne kurom. Mpanimfoɔ se anamɔntenten biara kɔ wie wɔ aboboano. Aha na ɛde dwumadie no nyinaa bɛsi. Adeɛ sa na asɛm asa. Yɛn Nana akasa awie. Waka nsɛm bebree. Ne haw a wiase man refa mu. Mmoa a wɔhia firi ankorankora, nnwumakuo ne aban hɔnom. Wɔde ne nyinaa ato dwa na ɛnnɛ yɛde dwumadie no nyinaa bɛsi hanom. Mekae wo sɛ, sɛ wonam abɛɛfo ntentanfidie no so sɛ ɛyɛ Facebook, sɛ ɛyɛ TikTok anaasɛ YouTube a, mesrɛ wo hwɛ the search bar no hɔnom na search for Set City Multimedia. Set City Multimedia. Wo deɛ hwɛ wohwɛ a adoma bi wɔ hɔnom fa nsa bɔ so na kleke subscribe to it. Yɛwɔ videos bebree wɔ hɔnom mesrɛ wo sɛ hwɛ bi na ɛlike wowia na wahyɛ wowɔ comment bi agya no ase wɔ hɔnom yɛde bɛto anim kamakamakama deɛ wobɛka nso so yɛbɛyɛ ɛso de ama mo mede dwumadie no nyinaa asi yɛbɛfiri hanom anaasɛ yɛbɛfiri ɛyɛ dua sekuro mu na ayɛ de yɛni akyerɛ baabi a ɛtwa sɛ yɛde yɛni kyerɛ me a mede dwumadie ho kyɛ me medin ɛde nana yaw amankwaa mede mu nyinaa mo ase yɛnim sɛ mmerɛpɛ mu no yɛde nea ɛboro so ɛne deɛ ɛkyɛɛ so ɛde bɛbrɛ mo peace shalom